Ya, nyadi selamat betemu baru ba video channel YouTube Ademanman. Ok, baka ke sekali tu kitai ka ngaga unboxing baru. Unboxing baru tu kutak iya. Kutak iya dibalut nangka pengemas iya, nangka pengelikun iya dibalut. Lalu tu pen aaa nama nya duko, duko baru. baka tapi ukai ilang baka dua igi tu tu duko um kena kitai netak tulang. Nyadi aku keterubah iya meri terima kasih um besai ngagai menyadi kitai su Hip Suhip ko iya aaa tu sender iya Suhip ari Bintulu Sarawak ukai orang bukai kitai sama Sarawak din semina meh aku ke kereja ba aaa semenanjung ditu lalu aku nemu iya bejual keduko ari Facebook iya Facebook iya aaa ke nama The Jungle Boy Suhip. Aa nya nama Facebook iya. Nyadi enti kita ke rindu enggau duko ke enda ngira nama duko meh tegiga kita enti kita baka pengumpul duko baka aku to tang duko to ukai disimpan aku dikena aku betetak ke betetak ke tulang betetak ke betetak ke kayo meh laban ari nya maya iya nguji ke duko terdinyak iya bisi netak kayo laban enti kita nemu deh Duko ba semenanjung mayuh beketo. Ukai ga ko ngumbai duko tu enda manah tang kitai enda nyamai enda teleba ukai enda teleba enda nyamai dikena iya ba aku enda nyamai dikena duko beketo. To nyadi kitai aku meli duko to nyadi pemerat duko to ku iya lima ratus lebih gram aaa dibungkus enggau manah nyadi kitai muka iya. Lalu aku pen bisi nama nya utai ka di uji kelegi tapi aku nadai tulang lah sehari tu nadai netak tulang mei aku bisi netak tulang ila aku ka ngaga video tu baru awak ke sama sama puas ati lalu aku pen aaa nama nya bejanji ba dalam aku empu enti aku agi ka ngiga duko aku sigi ngiga iya lalu sigi da kaban Iya ke bisi te nya aku add iya ba Facebook iya nya ke ari Limbang nya ke ari Limbang nya duko iya pen mayuh manah semina aku bedau aaa nama nya mansik enggau silik agi nama duko ke ka dibeli aku ba iya ba kaban ke ba Limbang nya nama Limbang parang Limbang ke nya asai ko te na saling ingat ko Facebook iya nyadi ha to iya tadi dibungkus pekito. anjung ngena pos laju lalu rega iya kita nanya iya empu lah laban rega sigi-sigi duko tu enda sama nyadi senang aja muka tu enda baka ku ke muka dua rigi tu ari nya muka dua rigi tu ari kuma tekusi-kusi aja tu sigi tu nyentuk ke bisi patah ba dia bisi patah nyadi um iya. Dalam iya beketo ja maneh sigi maneh. Ok di bungkus enggau maneh. Ti di pegai keto enda ga berat amat enda ga berat amat. Enam kosong tujuh kosong. Nan mu nama nomor enam tujuh kosong tujuh enam kosong tujuh kosong tu laban maioh nomor ditulis-tulis iya nemu nya nomor Nama nya numur tempahan orang kini engka laban nya sigi ta record ya ko ya. So kita muka ya. Okey. Nyamai da pegai. Lempung. Lalu ko ya sarung duko ko to bisi special mimit. ko ya nya ko menyadi kitai su ip nya. Bisi special mimit ko ya lagi kitai meda nama special ya. Laban maya iya ngaga nguji ke duko tu hari nya iya bisi madah tau meh duko ke ka datai bedek ila ko iya bisi tanda tu ko iya ngeno ko nama tanda iya kitai sama sama muka iya. Aaa. Nyamai enda deh pegai po. Terima kasih menyadi Suip. Rindu mat ku megai tu. Nyadi bala menyadi bala ke meda semua tu tanda iya. Tanda tu tanda ukir ba kayu tu tu kai ukir tu nya tu sigi tak kayu tu baka nya. Kayu tu kayu jering jering ku iya. Kayu jering sai ko. Ti enda selingat ko. Nyadi udah disilik endang sigi manah ji kita meda silik ai manah ti kitai nego nadai kasar lalu nadai begerigi deh nadai begigi endang sigi alus endang sigi alus dipegai pen enda labuh tu ke nangi ka ku enti kitai enti kitai bega enti aku ngiga duko deh utai ke paling nenangi aku iya senang techabut. Nyadi tu enda enda senang techabut. Tu keka ku. Ditangkin penyamai tu udah bisi tali. Nyadi ditu pen udah di tulis iya chandung dua belas inchi heavy duty. Heavy duty KJ. KJ nama KJ ari nya. Enda ingat ku. Enda bisi bisi meh utai tulis iya iya empu nemu iya. Nyadi nama aku pen udah bisi ditu. So kitai ka muka iya. Ah lalu pia mega ulu duko ko tu ari nya nang sigi uki empu nang sigi manah puas ati amat aku meda test drive iya enggau aaa duko duko ko bukai aku nang sigi aaa terus whatsapp iya ngiga numur telefon iya meh iya nya lalu bulih ba facebook iya aku nang sigi udah ngiga aaa duko beketo nyadi kita nyintai au. Penting ulih endur betinjau ga manga. Oh, sigat aku menyadi suyep tinjau ngena duko de tu. okay, nyadi kitai uh, meda mata, meda bilah ya. Niang sigi manah tu beberasai. Berasai amat tajam. Nyadi ti dibandingka enggau tu, tu nah lah tunda ga tu laban tu duku pengias aja ukai duku kena kitai kitai nama nya kitai bekereja kah duku pengias aja. Tang pengias tu ke kena kitai ngajat kini kitai bekuntau kini tu kena kitai ngajat kena kitai bekuntau. Iya tu ngemai aku enda puas ati lah ari nya tapi ari segi ukir ari segi ulu iya aku puas ati ok ari segi sarung iya pun aku puas ati mina sarung iya tu kelalu lempung aku nangi ke tu kayu pelai pelaba aku kayu pelai tu lempung amat ok enda ngawa tinggal kitai laban tu udah dian busing suba aaa. Empat pa lima hari tu suba aku meri riting agi dua ko dua igi tu. Nyadi iya ke tu. Enggai beban duk senyum. Nang sigi tajam. Nang sigi lurus. Lurus. Manah iya. nadai ngedeng eh bukan nadai ngedeng nadai nama nya nadai bingkok apa semua nyamai da pegai kena netak tulang netak aaa netak nama nya netak utai meh netak lauk nyamai. Nyadi ari nya iya bisi mutung kertas ngena ngena duku tu. Nyadi kitai ka nguji mutung kertas tu. Okey. Tu pun iya. Satu. Nang sigi tajam. Tu ke nama keretas tu ke tu keretas tu udah basai ah. Okey sigi dak. Okey. Tajam. Tajam sampai ke ujung ya.

Nama nya aku nangi ke mata iya bilut ke tang enti ditunu iya manah nadai bilut mata tu ko enda nemu bilut ngapa. Aku enda nemu ngansai duko nya aja ke nangi ke aku. Duko udah manah. Tu basah keretas tu nya iya ke tu. Nyadi bisi ga kayu tu kayu batang penyapu. tau dikena ngidup kapi enti maya manggang tu selalu manggang ku bendur tau nya kitak ku meda nya pukat nya lama udah enda nurun nyung ngusut kediri iya enggai agi iya ti nya manah ok ku nguji netak kayu tu. Ok pantap ku enda tu pantap ku tu nya. Mantap ku gada gadai aja okay. Hmm. Yang sigi ulih. Kena entek kayu ngidup ke api maya manggang yang sigi ulih. Okey. Nyadi neh puas ati nyu perenching mata duko dei menyadai manah amat nyu bengenyeling ti baka urang indu dijaga kitai manah-manah tu dei purus memanah ko deh main nya an irau hehehe okey aa nya aja nangkat test drive kitai puas ati aku menyadai Suyip. The Jungle Boy Suip ari Bintulu Tanjung Kidurong puas ati uhh enti kita beminat enggau duko-duko ke baka tu iya enda ngaga duko ke tu aja bisi uhh duko bukai gaga iya kita rindu ke duko tu tau whatsapp ngagai iya numur iya bisi ba Facebook iya bisi ba Facebook iya. Sarung nyimpan manah bisi bebungai bechurak. Nyadi terima kasih menyadi anih irau dek uhh ila aku uhh nama nya nempah baru anih irau tapi ukai dalam masa te ke semak tu lah. Ok menyadi kitai da jungle boy suip.